US ram kippi ummi Pathian zumtu u le nau vialte hna, Jesuh min in Dingzuhpar YouTube channel lunglawm tein nan kutnem te kan tlaih ṭhan hna. Vawleicung khuacaan sining kan pawngkam thil sining kan zoh tikah Pathian biakam pakhat hnu pakhat a tling chin lengmang. Kannih zumtu vawleicung khua zaram kip ah a ummi Pathian zumtu ai timi hna nih kan i ralrin chinchin khawhnak hnga ding caah tutum cu duhsaknak nganpi he Kenya ram i ummi Malandi khua i Good News International Church timi Khrihfabu ah Thil a phanmi kong he pehtlai in a thazaang van i pek le ruahnak van i cheuh ve ka duhmi a um i cucu hmaisa bik ah Good New International Church timi hi aho nih a dinhmi dah a si i aho nih a rak dirhmi aho nih dah a rak hmuhchuahmi Khrihfabu a si timi kha tlawmpalte hliak lainak kan van zoh lai. Good News International Khrihfabu hi August hlei sarih kum thong hnih le pathum ah khan Pastor Mackenzie timi nih a rak dirhmi Khrihfabu a si i hi Khrihfabu hna cu Kenya ram chung hmun dangdang hmun hlei khat ah a dirmi Khrihfabu a si i Forenzi area chung i a ummi Malandi timi khua ah hin an headquarter pi cu a um Hi an ministry hi a ṭha ngaingai i a hlan ah cun minung pum thongkhat lawng hrawng lawng hi Malandi Khrihfabu ah cun an rak um i asina belte in an rianṭuannak cu mithmu kuttongh in a ṭhan tuk caah an cah tuk caah member thongthum tiang in Khrihfabu hi an karh ti kha theih khawh a si i hi ministry nih a bik in ai hmaithlakmi rian cu Jesuh Khrih ra ṭhannak kong he pehtlai in zeitindah thlarau ah hnget kho tein ralring timhcia tein kan um khawh lai kan i timhlamh lai timi hi a bik in an i sehchih i chim an uar i an i kalpimi zong a si. Pastor Paul McKenzie nih cun a church member pawl cu hitihin Bible he ai ralchanhmi cawnpiaknak doctrine zumhnak sual cu tihin a cawnpiak hna thi tiangin rul nan ulh a si ahcun vanram nan kai lai i Jesuh he nan i tong zau lai tiah an thuak a ṭawl hna i cawn cawnpiaknak dik lo cu a cawnpiak hna. Cawnpiaknak dik lo a cawnpiaktu Pastor Paul McKenzie cu April ni hlei nga kum thong ni le kum kul le kum thum ah khan Kenya palik pawl nih an tlaih i palik pawl nih an umnak kiang lakap hmun le ram cu ṭha tein investigator tuah hnu ah an pastor pa biachim a ngaitu Thih tiangin rawl a ulmi hna ruak sawm sarih le pathum an hmuh hna i cuticun kianglakap ṭha tein investigation tuah in palik pawl he siseh Red Cross pawl he i tuai in chiti an hliakhlai an zoh tikah nikhat hnu nikhat mithi ruak cu hmuh belh lengmang a si. Thi le hlo a ummi lakah minung kul le kua hna cu chanchuah an si i sizung ah tuamhlawm an si. Kenya president nih a chim vemi cu terrorist misual pawl nih biaknak cu ramcaang ah an hman i cu bantuk ṭhiamṭhiam cun Pastor Mekanji zong cu a si ve tiah Kenya president pa nih cun a chim. Pastor McKenzie cu ngakchia pahnih thihnak thubuai ah case a rak nei balmi a si bantukin cu thihnak he pehtlai in Kenya police nih cun an rianṭuanpi a rianṭuanpi minung hleiriat hna he cun an tlaih hna. Police pawl nih investigation kan tuahnak ah a hlan tein kan zumh ning tein a si ko tiin an chim ve fawn. Ruang cu nikhat hnu nikhat hmuh chap chin lengmang a hong si i investigator pawl nih an chimmi dang cu mipum za le hleihnih tluk tlaumi an um rih lai tiah an zumh. Hmun dangdang ah ngakṭah zohkhenhnak ah an kal i an va hlathlai i an va hliakhlai i an va zoh an va hal tik hna ahcun ngakchia zeimawzet an rak um lonak kong cu an rak chimh ve fawn hna. Ṭhenkhat ngakchia Thi le ruang hna cu an taksa cekhlatnak ṭha te i cekhlatnak an tuah hnuah sualpinak ruangah a thimi zong cu an rak um ve fawn tiah hmuh a si fawn. Mithi pawl hi hmun dangdang ah phum an si hna. Cucun Kenya ram cu za ah sawmriat le panga population hi Khrihfa ram a si i Mithiam sang pawl nih an chim ning lebang ahcun small churches timi Khrihfabu fatete a karhcho cemnak ram zong a si tiah an chim fawn. Paul Mackenzie bantukin hruaitu mipi thluak ṭawl ai zuammi zeimazat zong hi a um kho menmi an si ko ti zong ah an chim fawn. Asinain Kenya lawng hi Atu bantuk i an tonmi khal cawnpiaknak sual hruaitu ṭhalo cawnpiaknak dik lo a cawnpiaktu hi hi Kenya lawng hi an rak si lo. South America Kenya ah thongkha zakua sawm sarih le pariat kum ah khan minung zakua le hleili zong zakua le hleili zong an rak thi. Culawng si loin nu le pa nih an fale tiang poison an rak pek hna. Cucu preacher thawngṭha dik lo i a rak chimtu hna, a rak hruaitu hna, hruaitu dik lo, hruaitu ṭhalo, cawnpiaknak dik lomi piaktu nih a rak hruai sualnak nak ruangah cu bantuk tiangin minung zakua le hleili nih an nunnak an rak liam phah fawn. Cu kal Hruaitu pa nih cun dothlennak caah nan nunnak nan i pek awk hrimhrim a si tiah upa ngakchia ti loin minung, zakua le hleili nih nunnak an rak hloh. Nulepa pawl zong nih an fale tiangin poison dinh ding tiangin cawnpiaknak ṭhalo, cawnpiaknak dik lo le hmaan lo cu a rak cawnpiak hna. Uganda, Kanunga District ah Kum thong hnih kum zongah khan minung zasarih cu biakinn chungah khangh an rak si bal fawn. A ruang cu nawlbia pahra zumtu bik tiin cawnpiaknak sual kalpi a rak si caah cu cawnpiaknak sual a ṭhithruai pawl nih cun biakinn chungah innka i hrenh kanh tahat in biakinn cu an duah i cuticun minung za sarih nih nunnak an rak liam fawn. USA Texas ah thongkhat zakua le sawmkua le pathum kum zong ah khan cawnnak dik lo hruaitu ruangah minung sawmsarih le paruk zong nih an nunnak an rak liam phah fawn. Biaknak dik lo le hmaan lo he pehtlai in pehpar in Tlawmpal te van kam hnih khat ka duh vemi cu atu vawleipi nih kan ton cuahmahmi vawlei sining a kalpi cuahmahmi atu Kenya ram i Good International Church Khrihfabu nih an tonmi Pastor Paul McKenzie nih hi Khrihfabu a dirhtu founder a si ko nain hi cawnpiaknak dik lo le hmaan lo a cawnpiak hna ruangah minung tampi nih an nun an hlohphah an caan phah i amah lawng hi khang cawnpiaknak dik lo cawnpiaktu si loin amah hlan zongah minung kan van chim cang bantuk khan minung zeimazat nih cawnpiaknak dik lo le hmaan lo an cawnpiaknak hna ruangah minung zeimazat nih an nunnak an rak hlohphah zong kha kan theih cang bantukin hika hin van zoh kan van zoh a si ahcun Efesa dalnganak a hme hleirup ah khan atu kan ni khua hi caan chia a si caah caan ṭha nan hmuhmi popo kha ṭha tein hman i zuam u mihrut si ti hlah u bawipa nih tuah hna seh ti an duhmi hna tu kha tuah i zuam u zuri hlah u Zu cu nanmah hrawktu lawnglawng a si ko, thlarau tu khan khat deh u. Khakha kan van rem Efesa dal nga a hme hleiruk in kan van relmi pawl kha an si i atu kan nikhual kan caan hi caan chia taktak cu a si. Zumtu hmaisa, zumtu ah kan pale hna, zumtu ah hruaitu hmasa hna nih an rak kan cawnpiakmi, an rak kan cahtami Baibal Cathiang chung i kan hmuh i kan theih bantuk tein ni hnuhnung ahcun Profet deu hna siseh, cawnpiaknak dik lo cawnpiaktu hna tampi an van phan te lai, an van um te lai, an van lang te lai tiah fiang tein a kan chimh ciami, kan theih ciami an si ko caah hika hin Khrihfa ram chung he pehtlai in tlawmpal te ruahnak keimah ka ruahnak ka van chim ve ka duhmi cu Ruahnak van chim ve ka duhmi cu Khrihfa ram chung zongah Khrihfa zumtu hruaitu hna dingah hin cun cawnnak a neimi background zeimazat a neimi le ṭha te cawnnak background ṭha a neimi nih hin Baibal ṭha te a hliakhlai i a theimi nih hin kan hruai hna sehlaw Khrihfa ram hi a him deuh chinchin lai ti ka zumh. Cuti ka ti tikah hika hin ruahnak pahnih in a um khomi cu zeidah a si ti si ahcun cawnnak background ṭha te a nei ko nain thlarau lei ah a ṭhangcho hleng lomi um khawh a si i mi Khrihfa member pawl cawm khotu tiangin nun a nei lomi a si kho. Asinain cawnnak background ṭha sasai a nei lem lomi zong nih i peem mah le mah i peknak ruang hrimhrim ah thlarau nuntam nei in Khrihfa member cawm le keng khotu um khawh zong a si ve. Asinain hi ka hin chim ka duhmi cu a buak tlak in cuai kan thlai a si ahcun cawnnak background ṭha te a neimi nih hin kan Khrihfa ram Pathian bia ke i kan karnak Pathian rian kan ṭuannak nifatin te kan nunnak ah hin kan thi in kan hruai hna selam kan hmuhsak hna se law hi cawnpiaknak ṭhalo le dik lo lak vial te lak zong hin tampi a kan kilkam khawh lai i a kan ven khawh lai i kanmah zong nih ralrin zia zong